makadini mkuru makadini makadiniwo ndanga ndichiona pafamu vanhu vanga vachikuremekedzai asi mune purazi Ehe ndiri manager papurazi. Horaiti ndaona vanhu vanga vachikuremekedzai chaizvo. Maremekedzerwo yacho aya. Haa ndatoti vakuru ava tasvikirwa nevakuru vemafamu ka. Ndaona vanhu vachikuremekedzai. Ndoo chete zvandaoneswa naMwari paupenyu hwenyu imi zvakamirawo sei? Ndinogara kupurazi ndiriko saka ndinoita zvokuuya ndichienda kupurazi. Alright.
Saka mukoma vangu vane dzimba dzakawanda muno muHarare. Takapiwa imba namukoma patinogara. Vadzimai vangu vanenge vari vega ndandisipo ndiri kubasa. Saka pane gomba remarara riri pamba. Ndakasvika ndichida kupisa marara anga ari mugomba. manga mune chitsapo chesaga changa chiri imemo saka zvandaipisa chitsapo chai chairamba kutsva chandati rega ndichivhure chitsapo ichi ndonoti nguva ichiri kunetsa kutsva pamwe zva ndikachivhura chinokurumidza kubvira chandachibvura chandaona mukati mechitsapo muya mune maprotector Anga akashanda three nxaa ndadaidza vadzimai nxaa ndavabvunza nhai vadzimai zvinhu izvi maprotector aya akashanda aya munomaziva avo ndiani akashandisa maprotector ndiwo nhau yanditisa panapa nekuti zvinhu zviri kutondishungurudza zviri kutondidya mwoyo kunyange ndikaudza veukama haazvimiri zvakanaka
okay ari kupi mukadzi wenyu uyu ari apa uyu
Makadini?
Ndinofara makadiwo. All right. Ava hanzi havachanzwisisa. Hanzi havachanzwisisa zvamakavaudza. Zvidziviriro izvi hazvisi zvenyu here imi? Hazvisi zvangu.
television see
imba yamuri kuchengeta pane vamwe vanombouya here yamakapiwa yaba mukuru kunzi muwachengetere ndiri kuona upstairs isati yapera kuwakwa handiti hongu haisati yapedziswa kumusoro kune rufu haina ya haisati saka imi muri kugara pasi payo imbai hongu orit saka pane anombouya here pamba apa amai hapana anombouya ko iyi zvakabva kupi manje mhepo yakatakura
handichazivi manje ipapo kuti zvakafamba sei
marara ari mugomba umwe haasi epamba penyu here aya ndepamba pei makazvionawo here makawaratidza here apo eh,
ndakavadaidza ndikavaratidza kwazvona makazvionawo ka
heyi aa pakatoipa sei Kana wo waziwa wozoita sei? Kana waziwa
ukaona munhu achikurambira zvinhu zvawaona nezvawamudaidza akaona munhu yanogona kukuraya iwe unge uchitsvageyo kugomba remarara iko kunovhujunurana nemarara uku kwakunovhujunurana nemarara vakomana makaoma nai Oyo. Pampai naye. Hallelujah. Amen. Ndiri kufungidzira kuti ndiri kufungidzira kuda iso pana gadhi anombouya pamba penyu handitika
Hogu. Eh, gadha anenge ari kuziwa kuti zvakafamba sei. Ndo ndo ndo mafungidzire andiri kuita. Gadha anenge ari kuziwa kuti zvakafamba sei. Imbo unobvunza gadhi. Ndikufungidzira gadhi inini. Ini ndo zvandikufungidzira. Amai hamusi kuzvionawo here? Gadhi kuti anenge ane zvaanoziwa. Gadhi. Eh, anogona ane zvaano. Ano zvaanoziwa muri right imi. God ane zvaanodii? Eh, ane zvaanoziwa God. Eh, nyaya yedu tatopedza shamwari. God amai wari kuziwa kuti God ane zvaanodii? Zvaanoziwa. Aish, pane kubatsirwa here kunopfura apa? Amai, mira tinzwe shamwari tinzwe anogara pamba. Amai, kuonawo kwenyu God haana zvaanoziwa here imi? maonerewo yenyu ane chokwadi chaanotoziva Eh, kaka ani gadha ane chokwadi chaanoziwa zve Eh, zve nhai wakomana gadha ane chokwadi chaanoziwa Eh, zvimwe zvamuchada ndezvi gadha ane chokwadi chaanodii chaanoziwa maakuzvionawo kaamai kuti kare kare gadhi iyeyi uyu achiuya pamba apa aitouya nekalanchi kake mazuva ano zvaakutongotishamisa kuti kana chikafu chaicho haachatakura maakumuonaoka pamunomuvhurira gedhi pai pai aakungopinda so eh, kudhara aitotakura kalanchi kake so mazuva ano aakungofamba umu sharapu sharapu so kureva kuti zvinenge zviri kavhadhi kumberi ikoko uku une zvimwe zvaungade kunzwa here baba
saka zvichitora gadhi ndiye atove muridzi wepapa